Фәнзаман абый, без синең белән хәзер инде бераз гына үткәннәргә кайтып алабыз, ягъни уникенче номерга. Безнең Мираж журналының уникенче номерында Яңа елны каршылаган көннәрдә без инде аның санында синең Җәллад дигән язмаңны укыдык. Тәхеттәге җәллад.
Тәхеттәге җәллад, ие. Әлбәттә, Фәнзә Амбатал матбугатта моңа кадәр дә шушындый теге тарихи күзәтүләр белән һәм үзенчәлекле тарихи күзәтүләр белән катнашып килә иде, ләкин менә бу мәкаләң инде безнең тыңлаучыларыбызда, укучыларда аерым бер кызыксыну уятты дип уйлыйм мин. Һәм инде аның шаукымы әле менә бу 2015 нче елга чыккач тагын күренер. Бу темага мөрәҗәгать итәргә нәрсә мәҗбүр итте Фәнзәман абый? Менә
Нинди илдә яшәгәнебезне барыбыз да беләбез бит инде, әйе бит? Әле менә һаман да Иван Грозныйны бөек ни булган диләр, әйе бит, патша булган диләр, әйе бит анда. Петр Беренчене дә шулай ук, әйеме? Бу. Алдаулар илендә яшибез без, әй бит, диде. Шуңа күрә ачыклык кертәсе килә, чөнки, әйтик, менә бит инде монда яздым инде мин, Иван Грозныйның хәтта улын да буып үтергәнен, мәсәлән, әй бит, теге, үзенең иң якын туганнарын да үзе кырган, әй бит. Мәсәлән, монда кердеме икән ул, хәзер хәтерләмим, әйтик, менә Читлек, әй бит, подвалдамы, шунда каядыр. Менә ошый Иван Грозный йөри торган булган әйбит теге үтереләсе кешеләргә генә карап йөри инде. Менә каршы килгәниең. Рәхәтме? Сиңа хәзер менә монда әйбит. Тәм таба торган булган ул, ләззәт таба торган булган. Һәм бит инде менә монда да керде. Хәтта үзенең дус белән дус булып уйнап йөргән малайларын бәләкәй чакта ук әле бу бөртеге ун-унбер яшьләрдә чакта ук әй бит теге тегендә биеккә алып менеп әй бит шуннан төртеп төшерә торган булган, шуннан кызык таба торган булган. Һәм монда да керде бугай. Әйтик, менә тиктомалга, үзенең бит инде аның теге үскәчендә зур өйләре бар, дуслары бар, атларда чаба торган булганнар бер кое бит. Ну, мәсәлән, кылычлар уйнатып базарга килеп керәләр, әй бит, һәм халыкны рәттән урап ашыйлар, кем булуына карамастан, әй бит. Бу тарихи фактлар инде болар. Тарихи фактлар, чөнки мин. Менә үзем бит инде сатирик язучы, мондый чәчмә әсәрләрем дә күп, шигырьләрем дә күп бит. Мин гомерем буе тарих белән кызыксынып яшәгән, шәй бит. Мәсәлән, бик күп теге танылган тарихчылар, әйтик, ни язганнарны өйрәнгән кеше мин әле. Менә бит ул, мин бит аны кесәмнән алып, Бу ниндидер бер уйдырма, хыял кебек язмаган бит инде. Әгәр дә шушы гына миннән сорыйлар икән, кайда ул документан синең яисә нигезең, дим инде. Мин аларның бит һәркайсын үз өемдә дә төртеп күрсәтәләр, китабын ачып, нитеп, әй бит, аны татар язучылары язмаган, аны урысның, Үзенең бөек тарихчылары, теге танылган тарихчылар язган әйберләр алар, әйбит. Мин бары тик бит инде формалаштырам. Һәм инде шушы үзәктә минем барыбер нәрсә генә язсам да, татар халкының язмышы. Татар халкына әгәр дә мин шул үз белгәнемне дә җиткермәсәм, гыйбрәт алдырмасам, әйбит. Мин теге ниндидер бер юморист, сатирик язучы булып кына калыр идем. Аллага шөкер, менә ни дә, моны да җиттем, мин әйбит ныклап торып өйрәндем. Аннан соң мин гомумән менә ялган күп тарихта, ялган. Мәсәлән, менә май башында, бәләкәй чактан ук, әйбит мин сөенә-сөенә Радуга көнен нитәдер инде, яратадыр идем, әйбит теге Попов ниткән бит инде, дип, әйбит теге уйлап тапкандыр инде. Попов миңа сөекле кеше булып күренәдер, я егет, Ленинга караганда да, чөнки яшүсмер чагымнан ук Казан радиосыннан, мәсәлән, шигырьләремне, ниндидер бәләкәй генә ниләремне, юмористик хикәяләремне дә укыйлар, я егет, радионы яратадыр идем мин, әйбит. Ә бит Попов уйлап тапмаган бит, әле бит һаман да аны урыс халкы, әйбит, теге ил башында утыручылар да Попов уйлап тапкан радионы диләр, радио бит ул. Теге бөтен дөньяны радиола иткән дигән сүз була бит инде алай бит. Ә бит юк. Аннан алда, әй бит. Ней, Гульельмо Маркони дигән итальян ние, әй бит. Егете ниткән ул. Егерме җиде яшендә тугызынчы номерлы, номерлы Нобель премиясен алган ул, әй бит теге. Ну, менә шунысы кызык тагын, менә шул Поповны да сөйлим инде, аның бер зыяны юк менә. Әйтик, ни, э, нәрсә дип әйтим, үлеме дә, менә шул Марконига иң зур бүләк бирелгән вакытта, Монҗак үләнендә танылган көндә, әй бит, Гарьлегеннәндер инде, Попов әй бит ни декабрьнең ахыргы көнендә үлеп китә әй бит теге. Һы-һы. Чөнки, чөнки ул диңгезчелек миенә министрына барган әй бит теге, ярдәм сорап инде, менә мин инде тәэмин иттем, 140 километр арада корабльләрнең хәбәрләшү мөмкинлеген тудырдым, ди әй бит. Һы-һы, ни инде. Менә әзрәк ни булса, бик ерактагы ниләр дә бит теге сугыш була калса бит инде, бу дөнь, бу илдә бит һәрвакыт сугыш кайгырып тора инде, һәрвакытта да. Вот, нинди ерак аралардан итә торган хәбәрләшү шарты тудырыр инде, радио дип әйтик инде. Һәм министр язып куя почмагына, За такую химеру, пычрак кара белән, документны да күрдем мин аның, әй бит теге, За такую химеру ни копейки не давать, дип, әй бит. Ә Гульельмо Маркони Атлантика аркылы бит, әй бит, уже сөйләшү мөмкинлеге тудыра ул вакытта инде. Юк, моннан читкә киткәнемне аңлыйм мин, әй бит, чөнки тарих дигән әйбер, Ул дөрес булырга тиеш. Ул теге ачымы ул, тәмсезме ул, үзеңә, миңа, мәсәлән, татар икәнсең инде, татар халкының да кайчан ялгышканын, ни өчен коллыкка төшкәнен дөрес яза белергә кирәк. Һәм ничек басып алганнарын да, кемнәр басып алганнарын да, берсен дә, бернинди сәясәткә бирелмичә, имин. Ил башында кем утыруга карамастан, дөресен язсаң гына ул тарих була ул әле. Менә мин халыкка дөрес тарихны бирергә ният белән яздым мин ул бәхеттәге җәллад дигән әйберне. Ну җәллад инде бала чикән үзегез беләсез. Ә Заман абый без моның эчтәлегенә кермик, ни өчен дигәндә менә безнең тыңлаучыларыбыз, укучылар бит әле